Iva.
U jgħidlek one life. Ah, Ruth.
Ħallit la issa. Reġa ġej Noel. Ejja, ħan komplu. Alright, alright, ġej, xint maġ l-lum. Għaxan dal-meatballs.
Insomma, konna din mixin, aħna l-erba. U konna hike. U konna Ġejna wasalna f'parti fejn biex tgħaddi għaliha domna. Domna nofs siegħa biex naqbżu dil-biċċa għax kien hemm ħaxix, ħafna ħaxix għoli, ħafna ġebel u jekk tieħu waħda żbaljata taf tinżel għal isfel. Malta ta' nitkellem.
Malta, Malta, u mhux il-bod, Kordin, promise to Jesus. U għamiltu nofsija biex samdu del biċċa. Mela, eh, għax dieta daħ, mela minna nofsija biex samdu del biċċa. Isma naqra di. Le, vera.
Kordin hemm biċċa, san. Mm. Kordin hemm biċċa, mhux il-mixja dam nofs siegħa. Kordin hemm biċċa li trid iddum nofs siegħa biex taqsam. Ejja, vera.
Isma' jekk toqgħod iddur bejn il-fabbriki, naħseb. Ejja, l-hemmhekk kienet, l-hemmhekk, dan bażikament. Żomm, inti għedt ġebel u ħaxix. Ismagħni. Ġebel u ħaxix ma nistax nifhem fejn qiegħed. Bejn il-fabbriki.
Ċemplu llum in-nisa. Jien naħseb li wied tant kbur għalih issa. Le, le, le, mela dak Kordin naf fejn hawn il-fabbriki hemm biċċa. Kellna maħżen hemmhekk.

Isimgħuni għax Gerfex, eh, gerfex.
Gerfex. Il-mixja ġiet ġirja f'daqqa waħda. Squatters, squatters.
Naħseb naf li mu koll. Ejja, kompli. Insomma, kem hemm parti, hemm parti, tara l-kotonera minna. Mela issa t-kolna kważi. Indikazzjoni fejn qiegħed.

Kellna sett tarbli. Tgħidlux kif mort ngħinhom jiena, imma mort. Sewwa, u morna poġġejna daw l-arbli f'posthom ġo dan il-maħżen. Imbagħad kien on a Saturday, żgur. U għadna ħanimxu mixja. Għadna taf kif aħna morna biex nimxu mixja naraw l-arblu jew jidirx l-arblu l-kbir tagħna. Sewwa dak Raħal u Belt għandhom l-arblu l-kbir, naħseb, imma insomma. U morna biex narawh u biex għaddejna u ġejna fuq kontejner biex nimxu għalih. Kien hemm biċċa kollha ħaxix, ġebel zdingat u l-affarijiet.
U Renalt minn dejjem kien fih raġel, taf kif di, eżatt. Aħna konna ħfief imma xorta domna. Fimtuni. Aħna konna ħfief, imma xorta domna

L-ewwel narawhom hekk u daw iħarsu lejna. U kif għadna hekk għamlu l-ewwel pass u kif għamlu l-ewwel pass. Dik fejn kemm domna. Daw ġejjin jiġru għarajna u f'dik il-biċċa li domna f'kemm illi ngħidlek biżnija. Imma miskin Renald ħa waħda tajba u xkana xkanatura li kważi Niżel għal isfel. Bil-panik pruvajna nżommuh jiena, hija u Glenn u minn hemm u minn hawn tellajnieh, ma nafx kif, imma tant dak il-ħin ġietna enerġija tal-biża'. L-adrenalina, l-adrenalina.
Eh, tellajnieh insomma u ħadnieh in a safe place. Il-klieb ma nafx ġara minnhom, imma ma ġewx jiġru warajna. U bażikament dik kienet l-istorja tiegħi. Thank you. Proset għall-programm.